Nampiantso anao aho fa misy resaka tiako horesahana aminao. Fa ahoana izay raha msy tale? Hitanao moa izay ny tenantsika tao anatin'ity volana ity dia tsy dia nandeha firy noho ny toe-draharaha. Dia noho izany dia voatery aho tsy maintsy mandray fepetra atsasakarama ihany aloha ny azo omena amin'ity manomboka amin'ity volana ity fa hitantsika eo ihany ny manaraka e. Dia ahoana ary izany tale a? Ny fiainana aty efa mihasarotra. Raha zany demisalira zany zao tsy avila mivady amanjanako mihitsy. Marina izany e! Tsy tsy afaka manoatra nefa izay no zava-misy e! Na ity na sa hikatona ny orinasa. Eny e! Tsy hoe hanakatona ny orinasa fa zao ary e! Sao dia mba mety raha mba tapak'andro izany ny asa? Dia mba le tapak'andro za afaka manao zavatra hafa an. Non! Na ianao hiasa na ianao hijanona. Zay ny anah fa tsy tsika rery ny eto tratran'izao fa ny resa rehetra e. Aza manao an'izany ramose a! Mba tsy diovy ny vady aman-janako e! Hum! Anankiroa ne zanako e! Eny e, fantako izany fa zay na ianao hiasa na ianao hijanona. De ahoana izany no ataoko e, tsy mba misy azo azo fanarahana mihitsy izany e, mba ao fa tsy maninona izany fa afaka ampianao ny ora ampiasako e, ataonao miravalina be raha tsy maninona ary izany. Hitantsika eo ihany ho'a manaraka fa manomboka amin'ity aloha dia izay no ataontsika. Eny ary e. Misaotra tompoko. Dia misaotra anao.

A! Tena manana vatana mihitsy ianao a! Fa inona moa ny olana ary dada? Ny vidin-jiro anie tsy maintsy aloa e! Fa rehefa mandray karama ianao amin'ny herinandro dia averina ny volany. Fa tena vehivavy tsy misaina mihitsy ianao! Zao afa-baraka no ampiasana any, lazain'ny vadiny fa tsy maharitra ny tokantranoko hono. Mba asianao ve izany aloha e! An! Zao ny vola hoe tsy hay ahoana amty noho ty covid covid ty daholo no mahatonga zao rehetra zao. Tsy. Fa misy inona e? Aa ka! Efa zay lazaiko aminao zay de misy salaire no raisina amty tsy maharaka tsony ny vola miditra ao ampiasana. Vitsy dia vitsy ny mpanjifa e! Tsy haiko aloha fa ho hitanao aloha izay hatao. Fa zao a, tsy leko intsony ianao midra midrakidra-bolana amin'olona any fa manala baraka anà. Ao! Dray, ve no nataon-dry eto? Tenenina foana mihomehy ny resaka tsy mahalala fomba io a! Ka za saky dia naneno hoe lany ny kahie-ko. Inona no ataoko ka eo an-dry eo? Vola aza tsy misy. Andehana mandeha ihany. Jenny, andao amin'izay kay hianatra. Za tsy hianatra. Andao hianatra. Za hoa tsy hianatra. Fa inona indray re ity olana ity e? Fa misy inona ary? Tsy hianatra hono ny zanakao rainy a! Fa misy inona? Asa na le izaho nibedy azy omaly na le izy nangataka kahie tsy nomeko. Zaho mihitsy no diso ry Revo a! Tsy tokony nitabataba sy nanao teny marary anao zaho omaly reny. Za koa no tena diso rainy a! Tokony nananatra azy tsotra fotsiny aho mba tsy hihaino resak'olon-dehibe sady tsy tokony nikapoka azy. Eny e! Tsy hadisoan'i Jennikely koa ny rahalahy ny kahieny e! Zavatra ilaina any am-pianarana ihany izany fa samy diso aloha tsika e! Ndao ary fa horesahantsika izy hum! Ndao ary e! Fa maninona ny zanako no tsy hianatra? Hum? Avia, avia eto akaikin'i Dada. Malahelo be nga ndry? Miala tsiny Dada sy Neny omaly iny an, raha tezitra sy nanao fihetsika tsy mety. Any e. Faiza anie ny Hitandria e. Rehefa mianatra anie dia mahay zavatra maro samihafa e. Sady afaka hanatanteraka ny nofinofiny indrindra any aoriana. Tsara anie akia izany e. Tena marina izay tenin'i Neny izay a! Hum! Miomàna ary haingana fa ateriko ahianatra ianao. Dia any koa tsika mividy kahie. Tianao izay? Dia hajaina tsara ny fepetra ara-pahasalamana any am-pianarana any a! Dia mianatra tsara ny zanako. Amin'izay tanteraka ny nofinofinao ho lasa dokotera any aoriana any. Sa tsy izany akia moa? Izay mihitsy. Dia tsy adino ny masque. Oh, dada masque. Dia manasa tanana matetika koa moa e. Dia hajaina tokoa ilay mamelona renette. Izany mihitsy. Zay reny fa lasa zay a. Mazotoa nareo mianaka. Na dia teo aza ny fikorontanana ara-tsaina vokatry ny Covid, ry ray aman-dreny, miezaha milamina eo imason'ireo ankizy. Tsarovy fa misy fiantraikany amin'ireo zanatsika izany, indrindra eo amin'ny fianarana. Resaho izy ary ampiso entano izy hamonjy ny sekoly. Ary aza adinoina ireo fepetra hisorohana ny fiparitahan'ny aretina Covid dix-neuf.